Daspa bilichini nima yi kum lahi kpuɣi n zuɣusaa maa wulana ka ti yaa ku kana ni ti ti puhi bilichini nima zaasa ka lee yela yi Dagbaŋ bin yara ni ʒe man sheli din kana ayi di paɣari n do soli ni ti yaa kana ti ti ku yel yetoɣa n zaŋ tam chuɣu yetoɣa zuɣu belifu ka pam di zuɣu din too niŋ ka viidiyo sheli ti niŋ ŋɔ ka di pala viidiyo sheli din waɣa. e kan le ko por bil chin za ka ye jon jon ni bar kara salabo hin tin mila chuɣu bia kan le kul puhiri bil chin za ka ye in chuɣu bia he tro ma nye platform ŋo zaha ka luɣi ayi man bi kpɛm so zuŋo daba ayi an tuunya ka luɣi shɛli polo ka a ku nya ka nahi ku galim n bɛ nimaani ɛhɛɛn, ka na kɔhi kpiɔɣu ŋɔ ka o puɣisiri doli nahu ka zali o ka kpi ŋɔ ni kpiɔbu bɔki yuuni ka o faai hali n sa nyɛ shɛli ka di nyɛla bɛ yɛn puhila kpiɔɣu ŋɔ maa yi di kpiɔɣu ŋɔ maa ka bɛ yɛn puhi ka nahu maa galim n kana ti ʒe nimaani ti ku yɛn yɛli ti ku yɛn zaŋla ti nuu bɔbili biɛlifu ka gari lala niŋsim ŋɔ. di zooya pam ka di yi ti niŋ lala ka doli so tooi zooi di kpɛri di puuni yom yom pam di ŋmanila kamani mɔrilim yɔɣu ni dolisiri kpɛri di puuni yom yom shɛm nahu ni tooi fai ŋɔ ka yi tooi ni o kula so ka di yɛli ka nahu maa n-ku o so n-kpɛh o binshɛɣu di zuɣu a yi ti lahi nya ka nahu faai lala faabu nyin kuli zo nimaani zaa zaa di lahi miriti nimaani dabiɛm ni yiŋ sambani ni ka bɛ zani la ka tiriti wuhiri doo bee dabari so n yi puuni kuna ni o chɛ chɛ ka niɣi yɛn baai gari soli ni ka o ŋun zaŋ o chɛ chaŋ ni o ti gari nahu maa pun bi ʒɛra o ti yɛ ka nahu maa kpɛ o ni n kuli ʒɛ n kuui nimaani o ni kuni n yili maa gba kpihila o sapira ni ka o kpi ni bin doli doli ka ti yɛ so n kuli kpɛ o paɣarigu a yi nyɛvo toli zuɣu lala bini ŋɔ di tooi zooya ka bi tooi dolisiri n kpɛri di puuni pam n tumdi barina pam biɛhigu puuni Dagbaŋ mini yɛra ni paɣa kpɛm duɣu bila viɛŋ ka mira din galiŋ gaŋ bɛ di puuni n yɛra mi yi yɛli toli yi ti lu n ŋɔ maa yaa n miri ka a dii diri bahiri a maŋa to dinzuɣu ŋɔ nyɛla chuɣu ka nyɛ suhupiɛlli di ka n nyu dabisili baa yi yɛli toli a dii diri bahiri a maŋa a diri bahira amaa din tuui niŋ ka yinbila n paai din kanna lala n lahi nyɛli ka ninvuɣu biɛri lahi tooi dolsiri kpɛra di yi ti niŋ ka dabisili lu suhupiɛlli dabisili ka di ka nyu biɛni niraba pam mii lahi dihili nyɛla a ni di shɛli niŋ a nolini konko sabbu biɛni ka nyɛ dihili ka bi ku pili ka a noli ka di nyɛ bi dihi aŋa maa ka a piri ni tooi yi chuɣu bia ŋɔ ka shɛba yɛli ni ayi ni Dagban li chuɣu kani ayi m ba pira yaa zaŋya suɣili o Dagban bi gaŋ di binshɛɣu a yi ba pira ti yaa niŋ o adalchi kpɛŋ ŋɔ Dagban mi maa loori ka daa ka loori niri kam yi niŋ binshɛɣu ka Dagban yɛli ka di mali hankali too o zaŋ niŋ kuri bukaata. Di zuɣu Dagbani na ʒimi mali karimba anu o ku yuui zaŋ so bin ku bukaata. Di viɛlimi bee wula n-nyɛli, naɣila di bemi bee di bi lumi ti o ni bɔri shɛm. Ka chuɣu bia deebu di taali nyɛla din sani. Ti ni daa na nyɛ zaɣ jijihi maa ka chɛ bihi ni na ku nyɛ ti. Di daa ti lu tuɣ dali ŋɔ bee duɣi ti ni yɛn tahiri bindira kpuɣi ŋmani ŋɔ yili ya ka zaŋ ŋmani m-bala zaŋ chaŋ ti ti ya ka za kpuɣi ŋmani ŋɔ yili ya ka zaŋ ŋmani m-bala zaŋ chaŋ ti ti ya ka za a yi zaŋ chaŋ ti ti o ka bɛ deei bindirigu ŋɔ yaha bɛ yɛn nyɛla chɛ nyɛvila zaŋ niŋ a nuu ni Dagbamba booni li takumsi bɛ yɛn nyɛla binshɛɣu biɛla zaŋ niŋ a nuu ni ka a zaŋ kuli ti puhi ŋun ti ma maa ni chaŋ maa bɛ ti ma la ŋɔ ka o yi to zaŋ ma lala ka try deeri li to don lala pini ŋɔ hali ka chuɣu konkona ka di niŋda bia tima ka bi yɛn na zaŋ pini chaŋ ti ti so ka a zaŋli chaŋ ti ti so o yɛn taɣala lala bini maa din wuhiri ni pini maa di paai o ka wuhiri ni o niŋ suhupiɛlli ni lala pini maa Wum ni taai binshɛɣu ŋɔ, ŋun tuma maa o bi deeri li. Di galisi ka wula a gba dini m-bala. Dizuɣu lala niŋsim ŋɔ di daa nyɛm la bihindi ka bihi bi tooi tim ni zaɣisira ka lan chaɣ ti baŋ ni biɛhigu fukumsi ni nyɛ binshɛɣu. Hii! Biɛhigu ni daa viɛli maa, kpiɔgu n-ŋɔ a ni nya ka bɛ ŋmaai ti yi shɛli, hal yi shɛli n-tooi bi nyanda. Aai ka bɛ kul tahi bindira na hal ti tiba kaman gba zaa ka bɛ kul puhi kpiɔgu maa ka wum nyaɣisim. Dinzuɣu lala n daa nyɛli bidib yɛn ŋmaa n ti yuli o ka yɛ shɛli din gba ŋmaai kana yiŋa ka yi gba ŋmaai chɛŋ ŋɔ a ni tooi ku nyɛ ka yiya ni kuriga nim gari kuriga dibanu ʒɛya a ni nyɛ bee din bi ʒim ni a ni tahi maa zuɣu ka o gba yɛn tahi na aai ka lala ka a daa ʒɛya to dizuɣu bilichi nima ti ku kana ti ti ku boli ti yaai tatariga ka gari yiya zuŋɔ dali dim ka niŋmi siɣa siɣa lahi nyɛ doo wumma Ni nolɔɣu yɛn valila nua, amaa ka siɣa gari ko wa. Siɣa lana ŋuni n-nyɛ doo? Man wuliya yɛra saha shɛli ka m mila ŋun gari ma ni gari so ŋɔ, Naawuni m-mi o.